Amoto dano duc kit me nino ducu, ododona ni yo.
I kare mo tye gang mo, gang arwot, rwot ca onywalo wode, wode maleng en tye ocit tuggi ka imito nyom myero luwil wu en ocit acuna. Ka gukilli dako gin ikuro myero gigang ci dong wod pa rwot odongo dong myero o kare ma myero dong ocak nyom dong rwot dong oketo cik wai ka ngat okelo nyako maleng ki woda ai imiye twon lonyo mo dyangi kono ngo apoke ngo matime ngo awobe guyeke me cito ka yenyo dako ki wod pa rwot. ci nongo tye i cere mo bor manok gire ento bene pe bor tutwal tye anyaka mo maleng ma kite bene ber ma maro dano mwol timo en jami weng kite rwateni lok oo ni anyaka moni tye leng rwate ki wota rwot awobe guyeke awobe ma gitamo ni dong gitwero gucako cito apwoyo ni an atwero oko. Wek an aye aciti i cokke, rukke wek ocito ci bit nyako. Ka oo gang anyaka gin ni kodi ni dony, ka idonyo ka icako lok ci ocako lok ni aa an dong apwo i namo anyaka kong dong ilwoka, nyako wa i kulu pe abilwoki. Apwoyo wai pingo dok ni an dong awoci eno, apwoyo bako doge kwer. Nyako okwero lwoko apoyo, apoyo ocanne kwer piny omedo ki yuto, apoyo ocako wot odwogo, odwogo nono ni aa dako dong ikwer ni aa ongaya oo ba rwot aa lok man dong twerre kwodo lacek ki an kong dok aceto, lacek olwoke maleng oyubo kome maleng oruko bongo cut waa cito kodi i gang kany idony nyaka wuri maber ni wari oboko lok oboko lok nyaka kong dong ilwok ba nyako ni kulu an pe abilwoki ni a pingo dok imara mit ibed dako pa rwot kulu nyako wai an kulu gangwa ni bene romo ki gang pa rwot kadi gangwa gwa kadi rac an anyiyo ki gangwa an pe amito lok atatani ni lacek ocane pe dwogo. Ah, lok man itimo nining? Pe dong twere. Lee man bino, temo. Lee man cito gang rwot, temo. Ni cito bot rwot ni an dong imiti dong wanga an atero, ngat man imiti dong wanga an atero. Temo, pe bino. Lee matino, lee madongo, lee ma nining?

An myero acia ka como nyaka-ni akel ki latini-ni, ci jo ma gitye gang pa Rwot guto wor magi ki nyero ni, Ee, jal gin ma oloyo cogi co mabeco ma nongo gurukke ma nenogi mit, ci dong in-ni eni, ee in dong itwero kelo nyako-ni bot bot Rwot adada eni ni adada wek akelu? Aa, balo ca pa dano man pe omito. Ci dong ma ladogi-ni obako doge, en woto ki i rwot bene dong wai, Wugeno wunu ngat-ti pingo ma kun wun ma wutye ka weko wubeco mada, wurukke mada ka wubedo i ninggi gin ongayowu, ci pingo pe wumi kare ki dano wek otem gumgi wek ngat ociti? Ci dong ladogi owaco ki rwot ni, wai Rwot, an amito itimma gin acel ma an pud pe acito, amitti Imiya labolo ma gibulo abula ni ka ki lobo loka kuca giwaci gonja ento wan an labole pe angeyo cinge ki leb acweli but labole kong ki bulu ka dong ki camo rwot wa en loko mo pe miya bene acel keken pe amito madwong Kwano laboloni kikelo ki ladoboni, ladoboni ocako wot tung tung wot bene pe in dong ongeyo nongo kit ma woto kwede owoto owoto oyweyo owoto oo dang nyakoni gi nya adonyo i ot ba ni dony nyakoni gire pe lacac en kit ma aneno ni awaco-ni jalo gire dano mo keken ko ibedo nining ko ibedo nining en pe lacac. Guboko lok ma gunyero bene ma igi bene yom ladawa ni aa konya kong gipye amata kelo pii ento gumato ni aa pe atima gin ango timo jami wa weng ma ngati waco dong ladawa ni wai an ba konya kong dong ki tic acel en labolo na en piny bene atye ka nongo dong lyet i ot amito acibed ite yat ka ca in dong labolo na eni bula Ka dong oceki, ci dong ikella wek an dong ngo dong acam ci dong acito gita. An dong apwoyo gwok mada, apwoyo jolla bene pien jo mapol tye gicajo i koma. Ento apwoyo kit ma in itera kwede, nyako ni wa ayela mo pe, labolone dong ikwene? Adok gukwanyo labolo omiyo ki nyako. Nyako ocito wa, Pe iweko wang ba, laboloni an abitero wa ganga Rwot bene ka in ikene ka ibulu, ento ka owang ci nongo rac. Pe iweko wang ket iye cwinyi wek ocek o mupire ma nongo nenne bene mit, pien dano caya gitamo ni an pe aromo gin ento amito ikonya ibule laboloni. Anyaka wa ayela, Pe, cwal labolo kany. I dog omiyo labolo ci dong en aye an dong atye kudi ki i te yat woko kuca in dong ibul labolo ki i ot kany nyako okato tung keno ki diro ma en tye kwede omoko mac o oyubo labolo bene ki wai myero ki po wang ki diro ladobo ki tung kany obino obedo ni cuk i te yat dano bene onongo pe gire gang gitye gin ki nyako-ni keken. Ma dok omer tek ki bedo manok nok ma dong oneno nyako-ni dong oruto wiye ka gine ka bulo labolo ci cako mere ma wot me dun cen gang arwot. Nyako ki i ot kwija orute tye ka bulo mere labolo ma pe myero wang dong mito ciro iywayo ka kome mito kiti nining mac mito doko dwong oywayo mac-co mac dok odoko nok omedo

Wot abol dok iwaci abol labolone ci dong en dok cito oo nining? Aa laboloni ci iwaci ibi tero an pe aromo gene, pe aromo camo bene pe aromo gwoko pien mega bene kur nyan-ni bene gire inongo pe laram pinga myero ater gi rwede, nyako ocako wot me lubo kor rwed abolo. Cako wor, cako wer. Adul maka boloni ki en adul gamo ki ki tung kuca en ladoge ni nongo dong ilwongo ni ladul pien tyene ber peke en maka boloni kela adul maka bolo kela adul maka boloni kela, kela nyar owiny kela aye ladul maka boloni kela, kela nyar obur kela aye ladul maka boloni kela. Tung tung tung medo cipidde dong i yer wek pe nyako ni omake en nyako ni bene tye mako wot bino ladul ki kany ryeb aryeba i te ngom nyako tye ka wer woto bino adul mak abolo kela adul mak abolo ni kela adul mak abolo kela kela nyare owiny kela yo ni adul mak abolo ni kela Kela nyaro bur kela yo ladul ma ka bolo ni kela cipid ca twere kom ladul ki tung kany ma aya awoto do o wa i nucu nucu wot gang arwot be dong nongo dong dong olo ngwece duny nyako ki tung kuca mako wote be pe dong twere ci ka bino

mitte nongo iwot ki i ngom pien nongo en kit ma muno waco ni nongo kipeto en jami me wot gin mitte iwot ki i ngom en en ladobe ni wot wai pe wot ki kany gin kipeto ki wun idonyo i ye ni gin ma kipeto ni tye ka bino icito kwede ka ma wod awor obedo iye adul mak labolo kela adul mak labolo ni kela adul mak labolo kela Kella nyaro winy kella aye ladul ma kaboloni kella kella nyaro bur kella aye ladul ma kaboloni kella nyako odonyo en i gin ma kipeto ni ladul tung tung tung tung ocito obedo i kom nget rwot modo rwot ka ma kiyubo en ka ma myero dong ka nyako obino be obedi kiyubo kabedo pa nyako kiyubo kabedo en pa laoo kiyubo ngo Nyako bino o wa i nyim bot a Rwot. Ka gene dong nen en ladobo ni bene dong obedo i nget bot a Rwot kenyo, dong en dong nyako ni dong o dong dong en ladobo dong owaco wa ni ket dong labolo i wi meja kany. Nyako dong oketo labolo i wi meja dong owaco ni nong kabedo nongo kabedo en ka ma dako pa Rwot myero obed iye, en ci wot a Rwot myero obed iye. En dong obedo piny, ngat man dong neno wange, ngat man dong neno wang lawote, ngat man dong neno wang lawote, wota rwot bedo ki pwoc me muru muru muru muru, en anyaka bene tye ka bwunyo iye bene yom gire ento onongo pe mit ni kicwone i cital mo ma gwok nongo gire aketa awobe moni lacekgi ki akwanygi ki anga gucito kwede awobe mabeco atika-ni wa nyuto ni en pe myero ecar dano kop pe myero etim ngo kiyubo lok. Openyo nyako, nyako oye wai aa ka kuman omyero giyub nyom, nyom nyomo wek in dong icak bedo cibwec pa Rwot atir atir. Lobo opong, jami weng tye, kikwanyo ngom ma kiciko pi ngatte kioro oo-ni kimiyo dyangi ma kiciko ni ngatte okelo dako ki mine kimuko jami-ni weng kimiyogi langolo-ni ki ladobo-ni. Dano do, ngat man ngamo doge ci igumo, ngat man ngamo doge ci igumo. Jo ma igi yom bene nongo tye, jo ma igi bene pe yom bene nongo tye, jo ma lunyeko, jo ma lucac, jo ma nining? Keny opong, rwod moje rwot onyongo nyako ci dong te oto corone bene dong ogik kwede kumeno, dong pwonyo wa ni cac pe ber pien dano weng ma Lubanga ocweyo nyo jami acweya pa Lubanga-ni duc. Pigi tek nyo pe cal awuti ladul ladobo okelo dako ki wota rwot apoyo